ji vêca îro em ê ji yazdeh heta sedê bûna ew jî hema neft sava hejmaran em yekê bea yekê nivîsê yekê piştî yekê nivîs em ê niho bizan çawanê demê lê vegerîn ye vêca miho çawa dibêje yekê navê te çi ye yani onamayê wanan diska onamayê wanan diska navê payîzê Japonî çi wî? Ev me beşa yekê de bûya hêragana. Akî Akî Navî kîmya çi wî? Kîmya Kagaku Kagaku Devêce em dersa xwe ya nuh bûn. Yazdeh mane deh e û yekê lê zêde dike me neyê?

Sêzdeh dibe ji san. Ji san. Çardeh di gotinê çardehene çim got ça ew jî du caha tê nivîsandin, du şêweya tê nivîsandin û gotin. Yan jî tê bêj ji yon, ji yon yan jî tê bêj ji Şî. Ji şî. Pazdeh, deh hewt û pêncî taxî se dibe ji go. Ji go. Şazdeh dibe ji ro ku ji ro ku hevdeh ew jî du şêwa tê gotin û nivîsandin yan jî tu bêj ji nana yan jî tu bêj ji şî çî. Hêjdeh bi ji heçî. Nozdeh ew jî du şêwa tê gotin û nivîsandin ji kî yan jî ji ku bîst çiye ile bila li bîra we we bîst çiye bîye bîst di dwe miho li dehê de yan jî mû derbî dehê dike du bi dehê de dibi bîst vêca bîst miho japonî ça dibêje hema nefsa vê rêziye Di do mû da tîne û dehê mû da tîne ev e bî bîst. Yanî bi nî ji nî ji bîst û êkî dibe çi? Bîst e mû êkê lê zêde dike. Mû êkê tabe se. Bi nî ji Î çi? Lê tiştê gihê divê ez bêjim, beyî ez berdewam bikim ku her sê jimarê çar û heft û neh ji bîstê pêva miho bi şêweyekî tinê dibêje û dinivîse ma sê miho rehet dibe. Ça yon tiniye û heft dibe nana û neh dibe kiyu. Niha her sê gotinê dîtin dîtin bi kar nayîne hewa bes ev ev gotine ne yon Nana Q deka bîst û du dibi çi? Bi bîst û du dua lê zî bavê se dibi nî ji nî nî ji nî

Haçî. Bîst û neh dibe nî ji kî. Nî ji kî. Sih dibe çi. Ew jî wego bîstê. Sê bi deha de dibe sih. Yanî dibe sen ji. Sen ji ev e sih. Çil bî çi. Çil dibe

Hiya ki. Hiya ki. Em lêvegerîn jî ji vê dersê re çêke çimku gel lêvegerîn jê re divê ji ber bi kevserî wede û hîn ji bîr nekin. Ez dê ji we re hejmarkî binivîsme û hîn bêjin beyî ez bêj. Ji ro ku go ji go nana ji heçî kîyo ji san bi kurtayî me got yazdeh heta nozdeh em dehê datînin

An ku bîst deh bi deha de dibe bîst, sih bi deha de dibe sih, sê bi deha de dibe sih, çil bi deha de dibe çar, bi deha de dibe çil, pênc bi deha de dibe pêncî wisa heta taliyê. Demê min got vê ji bêj bîst û êk anê sih û êk anê pêncî û êk wisa gî min ho bîstê datîne. û pişt re hû ji me re yekê anî duyê anî sî datî no ûsa sih û çil û pîncî jî wisa yanî ti bêj pîncî û êk tê pîncî dan tê û tê êkê rê zêdekê yanî go ji î çî go ji nî go ji san go ji yon go ji go go ji ro ki û wisa nê heta talî yê û me go ji bîstê û pê de heft û ça û heft û neh mo dengek tine nivîsandinek tine ya wahê ça yon û heft nana û neh kîyo. Ev lê vegerînek kurt ji dersa me re wî û çi pirsî we hewa hîn dika ji min re li vî de yan jî ser Instagrama Japonî Kurdî binivîsa ku ez hero dibêj we û heta ez bîne bi dersî ge neh bimîne bi xêr û xweşî de ja ma tenê